Ooh. Te mutunga mo te paru. Ae, me pihe whakapaipai. Wānanga. Tupu hau raro, tupu hau runga, tupu ā-nuku, tupu ā-rangi, ko te mauri tangata ki a tau, taketake te ao, ko te mauri atua ki a tau, taketake te pō, whārona ki uta, whārona ki tai, whano, whano, haramai te toki ā, haumi e hui e, tāiki e. Nō reira, me whakapae tāua i te karawenī, nē? Uhu, he aha ētahi whakaaro? Tērā pea, me haka mai te suatai, he tahitahi, he ngote puehu, he muku i ngā paru. Ka pai tērā. Tērā pea me whakatare hoki ētahi kāti, nē? Tino pai tērā. Tērā pea me haka tū he kāpata hau kia pīataata ai. Ka tino pai rawa atu tērā. Ka pai! I tēnei tau ka whai ruma hou ahau, ko te ruma moe o taku tuahine. A tera tau ka haere taku tuahine ki te whare wānanga, nā reira i a e noho ana hei ki tana ruma ioane. Nā reira, me haka mai te karawene, Mea nei nga taonga. He aha kē konei? He waihopi. He muku. He meheni ngo te paru. He muku matapihi. He tau. Taina tera? Ae. Ka pai. Hei taua. Kua tau taku ngaka i ana itima. Me haere ki te tikinga haka piatata? Kia peita ahau, ka hoko nga plekiti ahau me nga mea ahau mo taku rima moe.

Tēnā ātaahua te karo wēnei nei i a nei, engari tērā tētahi mea e ngaro ana, he aha hoki? Hei tāku kei Mīkera te whakautu. Haere tāua? Āe. Kia ora Mīkera. Kia ora. Kia ora Mīkera. Nā reira, e whakapaepae ana māua ko ngā tae i te karawene e tahitahi ana, e ngoti puihu ana, e muku paru ana, engari e ngaro ana i tētahi mea, he aha hoki. Mō te whakakanga i tētahi wāhi, anei taku whakaaro. Me whakamā i te tuatahi, kua oti tēnā. Tētahi mea e mahana ai te whare, e tau ai te noho, he putiputi! Ka mutu, kī pai ngā putiputi kei tēnei pāmu. Hei haka kakara, hei haka mahana i te noho o te tangata i roto i te karawene. Otirā, ina whai putiputi tērā karawene, ka tau te noho. Haere ki te katoa putiputi. Ka wha, tēnā koe Mister. Umm. Kore te kōrero i pēhea taku rima i mua? Tino kino da whea whakaaro ki tetahi wahi kei era te poaka e noho ana, ko nga pera toku rima, engari ka whakaritea e au tetahi tikanga i ia ra tapu me ngana ahau ki te whakatika i taku rima.

I muku i nga matapi. Ka tae ka ngoti nga puehu. Ka tae ka muku i nga papa. Ka tae ka tahi atu nga paru i nga wahi teitei. A i kohi ahau i nga kanara ki roto i te kapata. Ka tae ka mahi ahau me. ngā tai i te moenga, ka wāhahau ngā pera ki runga i te moenga, ā, ka mahi māua i te tūruroa, kātahi ka waihauhau i ngā pera ki runga. Kātahi ka whakaatahua ki ētahi taonga. Hei whakamutunga ka kohi putiputi māra, ka kohia ki ētahi ipu, ka waiho ki roto i te karawīni. Ka pai kua tae ki te wā kia rakurakua, kia rapirapia e tātou ngā mahi i tēnei rā, he aha ngā akoranga kei roto kei aua mahi. Mā kaurua e whakamārama mai He aha te kaupapa i tēnei rā? He aha hoki a Kaurua Mahi? Ko te mahi i tēnei rā he whakapae i te karawini. Ae. He aha i hakapaengia ai? Nā te mea he ana mātou kia pai te hanga, he wāhi mō te whānau, he wāhi mō te okioki. Ae. He aha koe i kīia ai mātou tokorua nō iho kaurua? Mātou katoa te whānau e hiahia ana, engari ko māua noa iho ngā mea e mahi ana. Kei waho au i taua whānau i kī nei koe, Mātou, kāore kē koe ki tātou. Āe. Āe. He pāpā kino ahau, nē, he tinihanga, tinihanga waku kōrero i ngā wā katoa. Āe. He aha ngā mahi i mahia ai kaurua ki taua karawena e Hakapaepae? He tahitahi, he ngote puehu, he muku paru. He mahi uaua tērā, ngā whakamoemiti? Kāore ki ahau, engari, tērā pea ki a Ngātai. E haku utu tai? Tērā koe. Roa atu taku mahi i ērā momo mahi i a ia, nō reira. Nā te mea kei mātou te kai i a ia. Kāre e mōhio ana e kore rānei ia mō te aha. Tēnā pea roa atu tō mahi i ērā mahi, engari ānei pea kaha atu a ia i a koe i roto i ērā mahi. Kāore roa atu. Kia ātea, āe koe ianei ko ā tātou mahi tēnei rā, he aha te akoranga kei roto? Ā tātou mahi. Oh, ko koe e haka, ko koe e haka tika ana i aku kōrero i a nei. Auē, muha koe nē, te tupu o te rākau, ā, pērā tonu te tupu o te hua i runga i taua rākau. He aha te tikanga o tērā kōrero hōhonu? Hangaritia nāu ki a koe. Engari pae atu i tēnei kōrero. Ae. Ko te momo o te pāpā, ko te momo o tona tamāhine. Ae. Tēnā koe. Tōku hakaaro ko te akoranga kei roto i tēnei mahi, ko te haka mā, ko te haka ātaahua i tō wāhi noho, he painga mō te tinana, he painga mō te wairua. Homai e Kaurua, he hakaari ā-tinana nei, hei haka tau i tērā koro, hei haka atu i te whiwhinga ki te hari, ki te ngākau tatū i roto i te mahi hakapaipai. Hei painga mō te tinana, he akaurua tētahi? Pēnā, hei painga mō te tinana, pēhea te wairua me pēhea te hakaari te painga mō te. Wairua. Wairua. Anō, tātou katoa, kia, kia rite ai ki tana kōrero, kōrero nei ia, he momo kotahi tātou. Tinana? Tika ana? Tinana? Ti, tinana. Ei! Tinana, mm, tinana. Ako mai, tinana, āe, wairua. Wairua. Wairua. Wairua.